Merci fir Äert Kommen. Ech wollt proposéieren, dass mer haut an eiser Pressekonferenz virun allem op zwee Sujeten aginn, woubäi deen éischten, eis wäert am meeschte beschäftegen, dat ass dee vun dem Logement, dem Problem Logement hei am Land. Da wëll ech kuerz op d'Recommandatiounen, et muss een nennen, d'Recommandatiounen vun, fir d'Recommandatioun vun der Europäescher Kommissioun fir den, Conseil vun der Europäescher Unioun agoen. Da si mer am Semester op d'PA, wat do fir Lëtzebuerg recommandéiert gëtt, an dann nach op zwee, dräi betriblech Konflikter, déi am Moment op der Tagesuerdnung stinn. Ech wëll direkt mam Logement ufänken. Mär hunn hei en Dossier elo ze proposéieren, dee wäert am nächsten OGBL aktuell publizéiert ginn, an dat wäert och elo eng Basis si fir eist gewerkschaftlecht Wierken am Kader vum Logement fir all déi nächst Méint. Deen Dossier huet net fir näischt den Titel Logement, Etat d'urgence oder Notstand wonen, well ech wëll direkt soen, datt et eis elo als OGBL sou lues duergeet mat där politescher Passivitéit, déi an dësem Land, am Moment herrscht an och an der Vergaangenheet geherrscht huet, mee weider och an der Géigenwaart herrscht par rapport zu deem Problem, deen ëmmer méi grouss Ausmoossen hei zu Lëtzebuerg kritt. An ier ech op Fuerderunge vun eis elo aginn, wëll ech einfach kuerz op verschidde Constaten agoen, dass mer wësse vu wat mer schwätzen. Fir d'éischt emol D'Wunnen, dat ass fir eis e Grondrecht, e Grondrecht, dass ee gutt an och erschwénglecht wunne kann. Dat ass den Ausgangspunkt. A genau dat Recht, dat gëtt ëmmer méi hei zu Lëtzebuerg a Fro gestallt. Dat fänkt domat un, dass de Wonsch, deen jo vill Leit hunn a wat mäer weiderhin e ganz legitime Wonsch an net nëmmen e Wonsch ugesi mee eppes wat ech soll kënne realiséieren, dass een eemol an sengem Liewen a sengen eegenen véier Wänn ka wunnen, dass dee Wonsch fir ëmmer méi Haushalter an ëmmer méi op d'Wäit geet. Mär hunn. Dofir eng Ursaach, dat ass déi, datt d'Léin an d'Akommes vun den ënneschten an de mëttleren Akommesschichten hei zu Lëtzebuerg iwwerhaapt, an dat schonn zënter Joer, net méi Schratt hale mat der Präisentwécklung am Wunnen. A wann ech elo soe Präisentwécklung, da bezitt sech dat esouwuel op dat, wann ee wëll en Haus oder en Appartement kafen, wéi op d'Situatioun, wou een sech oder wou een eben en Haus oder en Appartement wëll iwwer Locatioun hunn. An dozou e puer Zuelen, an déi, dat sinn och déi, op déi ech elo weider aginn, well se eben de Verglach kënne maachen zwëschent der Akommesentwécklung hei zu Lëtzebuerg an eben der Präisentwécklung am Wunnberäich. Lénks ass eng Statistik, déi bezitt sech op den Zäitraum vun 2005 bis op 2016, an zwar d'Entwécklung vun der Wunnpräisser am Verglach mat der Entwécklung vun den nominale Léin, Ech kann, wann Der wëllt, herno d'Quellen uginn, wou déi Zuelen hierkommen, dat ass kee Problem. An ech ginn mol vun de Léin aus, wou zwëschen 2005 an 2016 sech den Duerchschnëttsloun hei zu Lëtzebuerg ëm 33,6 Prozent entwéckelt huet. Wann ech bei déi niddereg Léin ginn, da si mer op dem Seuil vun den 20 Prozent ënnen, da si mer bei 31,1 Prozent. Wann ech op d'Präisentwécklung fir dee selwechten Zäitraum aginn, wat d'Appartementer ubelaangen, de Kaf vun engem Appartement, dofir muss ee 65,5, also méi wéi d'Duebelt, als Präisentwécklung op den Dësch leeën, wéi dat, wat een iwwer Akommesentwécklung huet an deem Zäitraum. Mä aus vun engem Kaf 53,2 Prozent. An och bei der Locatioun, an do däerf een ni vergiessen, dat sinn hei Duerchschnëtter, Do hu mer also och all déi Loyeren dran, déi schonn iwwer laang Zäit a Verträg dra sinn. Dat heescht, déi real Zuel, dass, wann een haut an eng Locatioun geet, riskéiert méi héich ze sinn. Mee och do, d'Locatioun vun engem Appartement, 47, plus 47,5 Prozent an deem Zäitraum, wärend d'Locatioun vun engem Haus, 31,8 Prozent an d'Lut. gaangen ass. Wat bedeit dat? Dat bedeit weider näischt aneschtes, dass d'Akommes an d'Lounentwécklung vun souwuel der ënneschter wéi der mëttlerer Schicht insgesamt net net Schrëtt hält, an dat net nëmme knapps net Schrëtt hält, mee massiv net Schrëtt hält par rapport zu der Entwécklung vun de Präisser am Logement. Dat huet seng Konsequenz. Dat huet seng Konsequenzen an deem Sënn, datt ëmmer méi e groussen Deel vun der Kafkraaft vun de Leit, vun de Menagen hei zu Lëtzebuerg dropgeet fir de Logement an doduerch ëmmer manner dovun iwwereg bleift, fir u sech de ganze Rescht ze leeschten. An ech soen dat am Sënn vun enger gudder Liewensqualitéit. Dat huet och wirtschaftlech Inzidenzen, well natierlech dat Geld feelt fir aner Wirtschaftsberäicher hei zu Lëtzebuerg. An, an et steet och fest, an dat soll dann och nach eng Kéier festgehale ginn, dass mer et hei natierlech mat enger sozialer Ongläichheet an Ongerechtegkeet ze dinn hunn. Dat heescht, dass och, an dat ass dann net dës Kéier d'Lounfro eleng, Mee, an och net d'Fro, Wéivill Sozialstaat an hu mer Steiergerechtegkeet? Tel quel hei zu Lëtzebuerg. Mee mir sinn och ganz kloer an engem Prozess vun enger massiver Ëmverdeelung beim Besëtz, an dat virun allem am Beräich vum Buedem a vun deem, wat op dem Buedem steet, also bei den Immobilien. Am Generellen. D'Konsequenz hunn ech gesot, d'Kafkraaft, well ech den Drock, dass dat op d'Kafkraaft vun de Leit ass. An dofir ass et net erstaunlech, dass den Undeel vun deene Menagen hei am Land, déi schwéier, an dat schwéier, finanziell Laaschten hunn, fir sech d'Wunne kënnen ze leeschten, dat sinn d'Wunnkäschten allgemeng, dat heescht entweder Prêten, wann een en Haus kaf huet oder d'Locatioun, wann een an engem Haus eben ënner Loyer ass, respektiv eben och all déi aner Wunnkäschten, da si mer bei Waasser, Elektresch an esou weider, alles wat ee brauch fir den Entretien vun deem Ganzen, a Fräen, dann hu mer méttlerweil, méttlerweil sage und schreibe 36,8 Prozent, dat war 2017, Vun den Haushälter, déi ganz schwéier Laaschten ze droen hunn, fir hei am Land wunnen ze kënnen. 2017, wéi gesot, 36,8 Prozent. An do gesäit een och d'Entwécklung par rapport zu 2005, well deemools waren der just 28,6. Also dat sinn der nach ëmmer vill, natierlech sinn der ze vill, awer Der gesitt, an Zäit vun deem doen Zäitraum ëm 8 Prozent ass déi ass déi schwéier Belaaschtung an d'Lut gaangen, op alle Fall Prozent vun den Haushalter, déi do drënner falen. An ech hunn hei 2017 gesot, Där wësst ganz genau an deene leschten zwee Joer, wéi d'Präisser weider explodéiert sinn a sech beschleunegt hunn, och nach par rapport zu deene Chiffren, déi ech hei ka soen. An da wësst Der, dass mer haut warscheinlech éischter vu 40 Prozent vu Menagë schwätzen, wéi nach vun deene 36,8. An dat ass e Skandal, Woubäi mëttlerweil ech ganz kloer soen, loosst mer et net och zu engem politesche Skandal komme loossen, well hei geet et, an ech betoun et nach eng Kéier, ëm en allgemengt Interesse, ëm d'Grondrecht vu jiddwerengem hei am Land, gutt an erschwénglech ze wunnen. D'ailleurs kéint ech elo nach weider Chiffere ginn, wa mer vun de schwéiere Laaschte vun de Menagë schwätzen, wat d'Wunnen, d'Wunnkäschten ubelaangt. Et ass ganz kloer, dass déi Menagen, déi, ech soen elo, ënnert déi méi aarm oder aarm Menagen hei klasséiert ginn hei zu Lëtzebuerg, dass do dee Prozentsaz, well ech hat, dat ass eng Moyenne, déi 36,8, an dass de facto all déi déi Menagen natierlech ënnert déi do Situatioun falen, dass do eigentlech bal keng Ausnam méi ass, déi net giffen ënnert ganz héich finanziell Laaschten am Zesummenhang mam Wunne géife falen. Ech wëll an deem Kontext dann direkt emol eppes virschécken, nämlech och d'Saach vun dem soziale Wunnengsbau hei zu Lëtzebuerg. Ech hu gesot, ech maache verdéischt emol Constaten vun der Situatioun, ier ech op op d'Alternativen an d'Äntwerten op déi Situatioun aginn, dat ass, Dir wësst, mir hu mëttlerweil en Aarmutsrisiko hei zu Lëtzebuerg vun 18,7 Prozent, dat war am Joer 2000 och 17, par rapport, verglach, zu 11,9 am Joer 2003. Erschreckend ass dann awer, wéi gläichzäiteg, wéi déif eigentlech hei am Land den Niveau läit vun dem soziale Wunnengsbau, vun de soziale Wunnengen, well do hu mer ënnerschiddlech Zuelen. Ech ginn Iech déi vun der Union sociale de l'habitat, déi op 5,1 Prozent kënn, dat heescht vun alle Wunnengen, déi bestinn, 5,1 falen ënnert de Begrëff sozial Wunnengen. Mee d'OECD, d'OECD selwer huet nach vill méi En erschreckende Prozentsaz, déi schwätze vun 1,6 Prozent. Ech wëll an deem Zesummenhang dann de Verglach maachen zu anere Länner, Holland 34,1 Prozent, Frankräich 18,7, Däitschland, déi och déif leien, 3,9 Prozent, allerdéngs nach iwwer zweemol méi héich wéi Lëtzebuerg. Och dat ass menger Meenung no e Constat, deen ganz, ganz, ganz, ganz wichteg an deem doen Zesummenhang ass. Déi Verdeelung, an do kommen ech nach zeréck, wat vun den Akommessen, ech hunn hei vu Moyenne geschwat, mä Är wëssen, dass an all deene leschte Joren och de sougenannte Gini-Koeffizient hei permanent am steigen ass hei zu Lëtzebuerg, dat ass jo deen, dee par rapport zu dem Akommes eigentlech misst, wéi ass d'Akommes hei gläichméisseg oder ongläichméisseg verdeelt. An do ass et eben esou, datt am Zäitraum zwëschen 2005 an 2017, dat ass also dee vun deem ech elo hei geschwat hunn, de Gini vun 0,26 op 0,31 eropgaangen ass. Dat ass, wann een deen Indicateur kuckt, weider näischt aneschtes wéi och eng ganz staark Evolutioun no uewen, an dat bedeit, dass d'Ongläichheeten an den Akommessen hei zu Lëtzebuerg schnell, schnell zouwuessen. Mä ech kann Iech do nach en anere Chiffer ginn, wann ech den Deck, dach jo, ech fannen deen hei, dat ass eeben och, wéi hu sech déi ënnescht Salairen entwéckelt, respektiv de Pouvoir d'achat vun den ënneschte Salairen, och eng interessant Zuel, zwëschen 2010 an 2017 ëm 2,3 Prozent, wärend bei den héije Salairen, déi hunn e Pouvoir d'achat, deen ëm plus 8,1 Prozent sech entwéckelt huet. Just esou vill zu ëmmer deene Moyennë, déi gesot ginn, well wa mer vu Moyenne schwätzen, vu Salairen, vun Akommes an esou weider, da wësse mer, dass fir déi, déi ënne leien, dass déi ënnert der Moyenne, ganz kloer ënnert deene Moyennewäerter leien an dofir och déi Fourchette méi nach méi grouss sinn. Sou dat sinn dat sinn d'Constaten. Ech wëll an deem Zesummenhang, well soss hunn ech et herno vergiess, rappeléieren, datt mär als OGBL op där enger Säit natierlech begréisst hunn, datt de Mindestloun elo ëm 0,9 Prozent an d'Lut gaangen ass. Et war jo just d'Aktioun vum OGBL a vu kengem aneren. Mä et sinn der ëmmer vill, déi sech hannendrun hänken. Mee et war d'Aktioun vum OGBL, deen ab 2015 gesot huet, Mär wëllen eng strukturell Revalorisatioun vum Mindestloun ëm zéng Prozent. D'ailleurs, firwat zéng Prozent? Well mer gesot hunn, Maja, mär ginn op d'Referenz och vum Europäesche Gewerkschaftsbond vu siech Prozent vun engem Medianloun a mär leien eeben de facto zéng Prozent nach ënnert deem doe Wäert. Mir sinn elo frou, dass de Mindestloun ëm 0,9 Prozent op där enger Säit an d'Lut gaangen ass, mee et feelen nach ëmmer 9,1 Prozenter. An déi feelen, an den OGBL hält un senger Fuerderung fest, well mär hunn nach ëmmer eng vill ze vill ongerecht Verdeelung vum Räichtum, geschafene Räichtum, vun der Produktivitéit hei am Land, an et sinn déi ënnescht Salairen an de Mindestloun, déi do schlecht schlecht ewech kommen an déi 0,9 Prozent ginn net duer. Obwuel, an dat nach eng Kéier, et war den OGBL, deen iwwerhaapt bewierkt huet, datt iwwerhaapt eppes passéiert ass. Ech wëll och soen, datt jo eng zweet Fuerderung vun eis déi war vun der wäitgehender Steierbefreiung vun deene Leit, déi Mindestloun kréien. Dat ass iwwert de Crédit salaire social minimum ass dat ass dat passéiert. Dat ass also eng Fuerderung, déi mer als realiséiert ugesinn. Mee déi vum Bruttoloun, do wou et wierklech ëm d'Verdeelung vum geschaaften Räichtum geet, déi ass net erfëllt. An dat och an deem Kontext vun all deenen Zuelen, déi ech hei gesot hunn, gëtt et jo ganz, ganz evident. Ech fueren awer elo mat dem Logement weider. Well d'Fro ass jo elo déi, D'Grondrecht hei am Land gëtt ëmmer méi a Fro gestallt. Kafkraaft, Inzidenz hunn ech gesot. Et gëtt jo nach anerer, dat heescht déi, datt esou wéi och d'ënnerschiddlech Präisser sinn, deemno a welcher Regioun oder Stad an eisem Land, hu mer ëmmer méi d'Situatioun, datt eng gesond sozial Mëschung op verschiddene Plazen, a verschiddene Wunnberäicher, Lokalitéit och nach weider ofhuelt. Mir hunn also och nach ganz vill aner Massiv sozial Konsequenzen, grad esou wéi ech haut de Moien de Grenzgänger-Kollege gesot hunn, och där Leit do drënner, well all déi, déi an der Grenzregioun wunnen, ob Däitschland, Frankräich oder Belsch, och déi kréie jo mëttlerweil ganz staark dat doen ze fillen, well déi Präisser, déi hei zu Lëtzebuerg evoluéieren, drécken natierlech och d'Präisser an der ganzer Grenzregioun an d'Lut an sinn och do Déi ënnescht a mëttel Schichten, déi am meeschten dodrënner leiden. Ech wëll direkt eppes, elo komme mer zu der Fro vun den Alternativen, da stelle mer als OGBL, an dat mengen ech ass den allerwichtegste Message haut, d'Politik ass drénglechst gefuerdert hei am Land, eppes géint d'Spekulatioun mam Buedem a mat den Immobilien hei am Land ze maachen. Et ass Fir eis, an ech huelen dann elo ganz spontan dat Lëtzebuerger Wuert wéi puere Quatsch, wa just wa behaapt gëtt, dass just d'Eropsetze vun der Offer, dat heescht méi Bauland erschléisse respektiv eben an deem Sënn Wunnenge baue mat alle Froe vun Densitéit an esou weider, dass just d'Offer, géif duergoen, fir dass déi Präisexplosioun, dass déi Präisbeschleunigung, dass iwwerhaapt déi Entwécklung do kéint gestoppt ginn, respektiv souguer an hiert, an eng aner Richtung goen. Nach eng Kéier, dat ass Quatsch. Dat ass Quatsch, an aus deem ganz einfache Grond, well ee vun den Haaptproblemer deen ass, dat ass d'Spekulatioun mam Buedem a mat den Immobilien. Den OGBL stellt op der enger Säit iwwerhaapt net a Fro, au contraire, et muss méi Bauland erschloss ginn, zur Verfügung gestallt ginn, opgemaat ginn, muss kënne méi gebaut ginn, do gëtt et iwwerhaapt guer keng Fro. Awer wa gläichzäiteg d'Spekulatioun mam Bueden an den Immobilien net gestoppt gëtt, da wäert och d'Präisentwécklung net gestoppt ginn, an dat aus deem ganz, ganz einfache Grond, well déi wierklech räich Leit an déi wierklech wohlhabend Leit, déi placéieren hiert Kapital a virun allem am Immobilienberäich, well dat dee Beräich ass, deen héich Rendite versprécht a wou zumools an enger Zäit vu ganz niddregen Zënsen och d'Kreditopnam bei deene ganz, ganz Räichen iwwerhaapt guer kee Problem stellt an ëmmer méi do sech de Buedem an d'Immobilien hei zu Lëtzebuerg ënnert den Nol gerappt gëtt, respektiv eben eng Nofro vun deene Säiten hier entsteet, fir Immobilien ze kafen a fir sech schaffen ze loossen. An do huet sech dann eben d'Lëtzebuerger Politik elo grondsätzlech ze decidéieren, Wat ass méi wichteg, d'allgemengt Interesse vun alle Bierger hei am Land op gutt an erschwénglecht Wunnen oder kommerziell Profitgrënn vun enger ganz, ganz ieweschter Schicht vu Leit, déi virun allem vun deem Grondrecht vun all deenen aneren, vun deem Grondbesoin vun all deenen aneren massiv Gelder asträichen an hir Profitter drop opbauen? An ech ginn do zwee Beispiller. An d'Konsequenz ass dovun, alles wat vu Buedem oder Immobilien op de Maart kënnt, ass also finalement ganz, ganz schnell opgefriess vun där Nofro vu Säite vu Kapitalplacementer an esou weider, wat rëm eng Kéier déi Präisspiral weider wäert ufeieren. Esou zwee Beispiller dozou, Et ass jo esou, wa mer hei vun den héije Revenue, ganz héije Revenuen hei am Land schwätzen, da gëtt et esou eppes wéi eng Black Box hei zu Lëtzebuerg. Et gi ganz wéineg Statistiken, zum Beispill och vun den allerhéchste Salairen, déi jo dann oft mat Kapitalrevenue verbonne sinn, oder, oder zum Beispill wéi an dësem Beräich, wann et ëm d'Wunne geet, gëtt et ganz, ganz wéineg Statistike wéi eigentlech de Bueden an den Immobiliëbesëtz hei am Land verdeelt sinn. obwuel dat jo awer eng absolut pertinent Fro ass. A mir sinn do frou, dass et elo emol eng éischt esou Analys gëtt, déi do e bësse méi Kloheet gëtt, nämlech iwwer den Observatoire de l'habitat. De LISER huet eng Etüd dozou gemat an déi wëlle mir Iech dann och haut net virenthalen, op alle Fall wat déi wesentlech Resultater sinn. Do ass et drëms gaangen, de Konzentratiounsgrad vum nach net bebaute Land hei am Land ze kucken, ween deen eigentlech doriwwer de Besëtz huet. An do ass festgestallt ginn, dass 72,5 Prozent vum nach bebaubare Bauland, da si mer an de Perimeteren, 72,5 Prozent, dat sinn ongeféier 72,5 Prozent vun insgesamt 3.000, bal 3.000 Hektar, déi drënner falen, dass nëmmen 2,7 Prozent vun der Populatioun hei zu Lëtzebuerg do dee besëtzen. Dat nennt ee Verdeelungsgerechkeet. Dat war elo ironesch gemengt. Besser gëtt et nach, wann ee seet, dass 13,6 Prozent vun deem gesamten ze bebaubare Bauland an der Hänn vun 0,03 Prozent vun der Populatioun läit. Dat sinn 159 Persounen, déi Bauland, potenziell Bauland an engem geschätzte Wäert vun 3,4 Milliarden Euro besëtzen. A wann dann, wéi d'Etüd et och richteg seet, een net däerf vergiessen, dass ënnert den 159 Leit eng ganz, ganz Partie ganz, ganz enk familiär Lienen ënnert sech nach hunn, dat heescht, déi Fro, wivill Famillen dat eigentlech sinn, déi 159, geet leider mangels Daten net aus der Etüd eraus. Mir sinn awer d'Auteure selwer, déi de Verdacht hunn, dass mer also bei 159 Persounen, dass dat nach vill, wann een dat a Famillen ausdréckt, nach vill, vill manner ass. Et gëtt eng zweet Dënge, dat hei geet ëm Personnes physiquen, dat heescht, wou kloer Persounen sinn, déi identifizéierbar sinn. Da stellt sech och d'Fro, Wéivill vun deem Bauland hu Privatgesellschaften an der Hand? A vun insgesamt 442 Hektar geet et esou, datt 5,3 Prozent vun der Gesamtfläch, elo geet et ëm d'Gesamtfläch vum bebaubare Bauland, an den Hänn vun nëmmen aacht Gesellschafte sinn. Aacht Stéck. Woubäi de geschätzte Wäert eng Komma sechs Milliarden Euro sinn. An och wann een do nach weess, dass esou Gesellschaften oft an den Hänn vun nach manner leien, dann ass nach vun mir en héijere Konzentratiounsgrad auszegoen. Den OGBL fuerdert éischtens emol, dass dat wat elo positiv ass, dass iwwerhaapt emol eng Etüd dozou gemat ginn ass, well dat ass jo nëmmen e klengen Deel vun deem, wat z'ënnersichen ass. Z'ënnersichen ass och de Buedem an do, wou schonn eppes haut drop steet, dat geet jo aus dëser Etüd net eraus, a virun allem z'ënnersichen ass och, wéi eigentlech sech dat, déi ganz Besëtzverhältnisser do an déi extrem ongläich Verdeelung wéi dee sech an der Zäit entwéckelt. Mär hu keng Donnéeë wéi war dat viru fënnef oder zéng Joer, grad esou wéi mer, wa mer esou weiderfueren hei zu Lëtzebuerg, och wäerte keng hu wéi der fënnef oder an zéng Joer dono ass. Sou, dat ass den éischte Punkt, deen à la base ass vun eise Fuerderungen an och eiser Lutte géint d'Spekulatioun hei am Land. An da gëtt et vläicht nach d'Spëtz vum Äisbierg, oder soll ech soen, dat ass den ënneschten Deel vum Äisbierg, ech weess et net, Dat sinn déi sougenannte Fonds d'investissement spécialisés am Immobiliëberäich. Wat heescht dat? Majo, do kéint een et einfach dat Ganzt betitelen, wéi sech déi Räich nach méi räich maachen a wéi wierklech d'Wunnpräisser hei am Land an d'Lut gedriwwe ginn. Déi sougenannte FIS, Fonds d'investissement spécialisés, goufen am Joer 2007 iwwer Gesetz agefouert. A wat se charakteriséiert, dat ass op der enger Säit eng ganz staark Flexibilitéit, wat d'Uleeë vu Kapital ubelaangt, vun deene Méiglechkeeten, an zweetens virun allem hir Steiervirdeeler. An déi FIS, déi sinn zu engem, ech géif soen, Instrument par excellence ginn, fir eng ganz erfollegräich Buedem an Immobiliespekulatioun vun de Räichen hei am Land. Mir hunn am Moment 1503 där Fissen hei am Land mat engem ronn mat engem Nettoverméige vu 540 Milliarden Euro. Lo muss een awer wëssen, dat kënnen all Wäerter sinn an Devisen, an Aktien, an Obligatiounen an esou weider. Hei interesséiert eis awer d'Verméigen vun deene Fissen am Immobilieberäich, an do sinn ronn 75 Milliarden Euro sinn an Immobiliewäerter placéiert, wou erëm eng Kéier mangels Daten ganz schwéier erauszefannen ass, wivill bezéie sech vun deene 75 Milliarden Euro op Lëtzebuerg a wivill op d'Ausland. Wichteg ass awer do ze wëssen, Dass déi Fissent, déi fonctionnéiere bësse wéi e private Club. Do huet Leit mat wéineg Kapital hunn do iwwerhaapt näischt ze sichen. Éischtens well den Astieg wäit iwwert hire Moyen läit a souwisou gëtt dat nach guer keen guer kee Sënn, wéinst dann awer allgemengen Käschten. Et gëtt eréischt e Sënn, wann ee Milliounen Besëtzt, da gëtt et wierklech e Séin. Dofir soen ech, déi Räich, dass déi Fonge fir déi Räich, déi d'ailleurs och selwer dann decidéieren, ween eigentlech an hire Club kënnt oder net, fir dat an engem Saz ze resümieren, fir haut de Mëtten elo net ze laang ze maachen. Wichtig ass awer fir eis, eng Situatioun wéi déi Investmentsfongen do eigentlech Fonctionnéieren. Do gëtt et eng Rechtsform, déi eis interesséiert, dat ass déi mat variabel Kapital oder dat, wat een eng fils SICAV nennt. An do ass interessant, dass déi kënne fonctionnéieren no Deelfonger. Ech hunn e Fong an dann hunn ech Deelfonger, ech hunn Deelfonger am Fong. A wou mer, wa mer dann een hunn, dee genuch Kapital huet, dee kritt säin eegene Fong. An dee kann deen och einfach autonom fonctionnéieren ze loossen. Dat huet mam Rescht vum Fong näischt ze dinn. Et ass wéi een eegene Portofolio, deen do, Portfolio, deen do ofleeft. Do kann ech vill Geschäfter maachen an ech hu mam Rescht vum Fong eigentlech relativ wéineg ze dinn, bis op eng Ausnam. Wann wat am Immobilieberäich do passéiert, ass relativ einfach. Do gëtt massiv zum Beispill Land an Immobilien opkaaft. Déi kommen dann An dee Fong, ech huelen déi an de Fong eran, dat eenzegt, wat ech muss bezuelen, dat ass eng Taxe d'enregistrement vun null Komma fënnef Prozent an Transkriptiounsrechter, wat de Fong ubelaangt, vun null Komma fënnef Prozent. An dann ass et dat. An da sinn déi Immobilien an dat Bauland an deem Fong a kënne vill Geld generéieren, zum Beispill iwwer Locatioun, wou Steier guer keng Steiere wäert bezuelen, well dat eenzegt, wat besteiert gëtt, dat ass mäi gesamt Verméigen am Fong, an dat mat null Komma null ee Prozent am Joer Taxe d'abonnement. Also wann ech elo ganz e Superräiche sinn, deen do puer honnert Milliounen dran huet, dann bezuelen ech also ronn 30.000 Euro Steier an dann huet et sech. An dann huet et sech. A wat nach besser ass, deem do wéi ech mech uleen an déi déi Fongen dann opdeelen, da stellt sech jo d'Fro, Wéi gëtt eigentlech geschafene Räichtum do weider besteiert? Kee vun deene Fongen ass esou blöd dat un Dividenden auszeschëdden, well dat géif iwwer d'Personne physique besteiert ginn. Nee, nee, et gëtt weider kumuléiert, weider Präe gemaach, et gëtt weider Räichtum opgebaut a weider Revenuen op deen Niveau generéiert. Lo kéint jo eng Kéier passéieren, datt ech soen, ech wëll en Deel vu mengem Fong oder mäi ganzen Deel Fong ze veräusseren. An da missten se net e ganze Saz, well dat fält dann net méi ënner Personne physique, mee nach just en hallwen Taux Steiere bezuelen, wat d'Plus-value dovun ubelaangt. Mee och dat, wann ech mech elo schlau uleeën, Esou wäit kënnt et guer net, aus dem einfache Grond, well ech kann nämlech op en aneren Trick zeréckgräifen, deen dann steierlech dann erméiglecht ass, nämlech an deem Moment, wou dat, wat déi Cessioun, déi ech do maachen, de Verkaf, deen ech maachen vun Immobiliëwärter, manner wéi 10 Prozent ass vum Gesamtverméigen vum Fong, da sinn all déi Deelfonger, ginn se all zesummegeholl, an deem Moment, wësst Der, wat mer da bezuelen u Steieren? Also do wou Leit déi hir Wunneng verkafen un en aneren, musse vill Steiere bezuelen wéinst Plus-value. Dat kënnen och an der Form si vu Société civile immobilière, wat och ëmmer. Alleguerten déi, dat sinn déi allerleschten Haulien, aus dem einfache Grond well hei am Fis an esou enger Situatioun nach just null Prozent Steier bezuelt ginn op där Plus-value déi realiséiert gëtt. Sou einfach ass dat. Wann also nach ee sech frot, freet, wéi sech Kapital hei zu Lëtzebuerg ganz schnell räich mécht oder accumuléiert, iwwert déi Méiglechkeeten, déi do bestinn, an Dir wësst ganz genau, an am Semestre européen hu mer, soe mer et elo och nach eng Kéier, dass mer eigentlech jo net Dofir sinn, wéi déif mëttlerweil d'Betribsbesteuerung hei zu Lëtzebuerg ass, hei huelen ech mol enker déi Betriber, déi normal Betriber a Schutz, an deem ech soen, déi bezuelen den Impôt sur le revenu des collectivités, déi bezuelen d'Kommunalsteier, den ICC, Déi bezuelen och nach, wann et net allze vill ass, den Impôt sur la fortune. Normal Betriber, an déi hei esou soi-disant normal Betriber, déi vill Revenuë generéieren, déi liewen de facto steierfräi hei am Land. An dat ass op alle Pläng eng fierchterlech Steierongerechtegkeet. An dann halen ech do op, well de gréisste Problem ass, ech hunn Iech ganz am Ufank gesot, de Problem hei am Land ass, D'Spekulatioun mam Buedem, mat den Immobilien, an dofir ass dat heien och déi grouss Spëtzt, dat sinn eigentlech déi, déi an der Spëtzt sinn an déi et wierklech komplett undreiwen, déi erëm eng Kéier déi éischt sinn, déi da jo dovu profitéieren, wann et weider an d'Lut geet, genau déi. An dann ass wäit ewech vun der politescher Argumentatioun, datt ee just misst d'Offer hei am Land an d'Lut bréngen an dann hätt mer de Problem mat de Präisser geléist. Nach eng Kéier, dat ass pure Quatsch. Réischt dann, Wann eng Politik et hei fäerdeg bréngt mat enger ganz voluntaristescher Politik Spekulatioun ze stoppen hei am Land, eréischt dann ass nëmmen eng kleng Hoffnung, datt mer d'Präisser hei stabiliséiert kréien, vläicht esouguer eng Kéier e bësse manner, manner kréien, wéi dat am Moment de Fall ass. Soss hu mer keng Chance. A well dat esou ass, huet den OGBL dann eng Partie Fuerderungen an deem Kontext, an déi wëll ech dann elo kuerz Virstellen. D'Motiv, dass reng d'Offer an d'Lut, d'Offer an d'Lut ze setzen, dass dat net de Problem léist, hunn ech scho gesot. An da stellt sech d'Fro, wat mécht een da géint d'Spekulatioun? Also et ginn zwou grondsätzlech Méiglechkeeten. Déi éischt heescht verbidden. Ech verbidden d'Spekulatioun mam Buedem an den Immobilien. Déi zweet Alternativ ass, ech maache se deier. D'OGBL schwätzt sech iergendwou fir déi zwou Saachen aus. Well firwat, firwat komme mer eigentlech net op d'Idee, eeschthaft ze iwwerpréifen, par rapport zu deem, wat eis Konstitutioun méiglech mécht, par rapport zu den europäesche Gesetzer, par rapport zu deem ganze Kader, awéifern dass et net emol méiglech ass, dass et och Räichen, superräiche Leit kann verbuede ginn, nach zousätzlech am Immobilieberäich an am Buedem hei zu Lëtzebuerg weider sech zousätzleche Räichtum ze schafen. Firwat kann dat net och plafonéiert ginn? Ech schwätzen hei, an dat soen ech direkt, net vun engem, deen eng zweet oder eng drëtt Wunneng och nach huet oder eng véiert, dodrëms geet et net, dofir ass déi Fro opgeworf. An déi zweet, An dat ass awer elo d'Haaptachs. Déi zweet, an dat ass déi, déi am Mëttelpunkt steet, ech betounen dat, dat ass d'Spekulatioun deier maachen. A wéi mécht een d'Spekulatioun deier? Majo, da si mer natierlech um Wee vun der Steiergesetzgebung. Mär hunn do e puer Méiglechkeeten an ech denken, déi sollen alleguerte gëllen. Dat Éischt, dat ass, et gëtt geschwat, steet jo am Regierungsprogramm, fir d'Grondsteier ze reforméieren, do seet den OGBL ganz kloer, wann déi reforméiert gëtt, da si mär der Meenung, datt deen, deen an sengen eegene véier Wänn wunnt, also d'Propriétéit ass an sengem eegenen Haus, deen dra wunnt, souguer kënn mer déi Grondsteier op null setzen. Dat ass d'Fuerderung par rapport zu allen Ongerechtegkeeten. D'Fuerderung ass null Euro Grondsteier fir deen, deen an sengen eegene véier Mauere wunnt. a soss kee weideren Immobiliëbesëtz huet, an et geet och net an éischter Linn ëm den, deen een en zweet oder drëtt huet, mee wat awer do muss ufänken, dat ass, d'Grondsteier setzt an a se muss kënne progressiv opgebaut ginn, dass deen, dee méi besëtzt, och ënnert eng Logik vu progressiver Grondsteier fält, bis zu deem Punkt, wou et fir hien iwwerhaapt guer keen Interesse méi ass, fir nach méi ze besëtzen. An dat ass eng ganz, ganz kloer Attack op déi ganz Entwécklung vun der Spekulatioun, déi mer do maachen an déi mer fuerderen, an deen eenzege Wee, fir dat och an de Grëff ze kréien. Also Impôt foncier, jo, wat d'Reform ubelaangt, a virun allem, do e progressiivt Element abauen, dass eigentlech den Impôt foncier net nëmme soll de Gemengen zegutt kommen, dat ass jo u sech eng Steier, déi de Gemengen zegutt kënnt, mee virun allem eng Haaptwaff ass géint d'Spekulatioun vum Buedem a vun den Immobilien hei zu Lëtzebuerg. Den zweete Punkt. Da si mer och bei der Steiergesetzgebung. Dat ass eng Tax, déi et scho gëtt, nämlech déi iwwer d'Retentioun vun den Terrainen, dat heescht d'Zréckbehale vun, d'Zréckhale vu Wunnenge respektiv Buedem aus Spekulatiounsgrënn. An et ass awer leider esou, Dass, eisen Informatiounen no, ech denken, et si just fënnef Gemengen, déi et maachen, a mat ganz villen nach Ofwäichungen an Derogatiounen. A mir sinn der Meenung, dass dat elo muss eng national Tax ginn, dass also all déi, déi Buedem zeréckhalen, dee bebaubar ass, schlussendlech steierlech belaascht ginn. An och do, mengen ech, ass et sënnvoll, iwwer den Element vun de Progressivitéit nozedenken, fir eben, dass esou vill an esou schnell wéi méiglech Buedem op de Maart kënnt an net weiderhin en Objet vu Spekulatiounen ass. Mir sinn och der Meenung, dass Neibauland soll präislech reguléiert ginn. Dat ass elo den drëtte Punkt, Dass dat plafonéiert gëtt, déi Präisser, dat heescht, dass een en Deckel op d'Präisser setzt an net kann egal wat fir Buedem, deen zu Bauland gëtt, ka froen. Dat ass fir eis och e ganz, ganz wichtige Punkt, wann ee wëll, dass sech insgesamt e Präis no ënnen, no ënnen oder iwwerhaapt emol stabiliséiert. Also ech soen hei no ënnen, also et wär jo emol gutt, wann iwwerhaapt sech eppes géif stabiliséieren. Mär sinn dann och bei der Fro vun de Loyeren. Am Moment ass jo do e Plafondement virgesinn vun de Loyeren op fënnef Prozent maximal vum investéierte Kapital. Wann een elo kuckt, wéi d'Präisser sech entwéckelt huet, muss een natierlech d'Fro stellen, wat déi fënnef Prozent nach bedeiten. Et ass jo dann kloer, dass een do muss driwwer nodenken, ob net déi 5 Prozent, a mir sinn der Meenung, missten erofgesat ginn, respektiv dat investéiert Kapital anescht muss berechent ginn, fir eben de Maximum vu Loyer festzeleeën. Mir sinn hei net direkt, an ech warnen dofir, well wann et esou weidergeet wéi elo, da soll kee sech wonnere wann den OGBL iergendwa kënnt a seet, hei elo, elo dat selwecht wéi zu Berlin. Zu Berlin wësst Der, datt Mietstopp. net nëmmen diskutéiert ginn ass, mee en ass och votéiert ginn. A bei där Etapp si mer net. Awer et dauert net méi laang, da kommen och déi doe Saache ganz kloer an d'Diskussioun par rapport zu där doe Problematik. Mär sinn am Moment elo bei enger Reform, eigentlech vun der Logik vun deem Plafonnement bei de Loyeren, wou ech soen, do muss kënnen nogeduet ginn, net nogeduet ginn, mee et muss kënnen erofgesat ginn, respektiv Kapital anescht berechent ginn. par rapport zu deene 5 Prozent. An och do ass et sënnvoll awer och ze kucken, datt et vläicht ënnerschiddlech Parametere gëtt, well mer jo och ënnerschiddlech Regiounen a Stied hei am Land hu wou mer wëssen, datt natierlech d'Haiser, d'Appartementer méi bëlleg oder méi deier sinn. Ech kann Iech da wësst, wann ech elo d'Stad géif mat, ech weess net, iergendwou mat engem Duerf am Éislek vergläichen, wësst mer, datt mer e riesen Ënnerscheed hunn am Verkafspräis oder am Kafpräis vu Wunnengen an Appartementer. Och dat muss do dra berücksichtegt ginn. An da wëlle mer virun allem, an ech denken, dat ass ganz wichteg, Firwat ginn eigentlech all déi Mietkontrakter, de Contrat bail à, de Bail à l'usage d'habitation, firwat ginn déi Kontrakter eigentlech net enregistréiert? Firwat eigentlech? Well dat wär jo och immens wichteg, fir dass iwwerhaapt ka sérieux kontrolléiert ginn, ob a déi Klausele vun enger maximaler Locatioun oder enger maximaler Miet, engem maximale Loyer agehale ginn. En plus gëtt et jo awer och engem Steierramt d'Méiglechkeet, ganz kloer ze gesinn, ob deen, deen eppes verlount, och richteg deklaréiert, wann et herno drëms geet bei de Steiererklärungen. An Virun allem gëllt et och do d'Kommissiounen, déi kommunal Kommissiounen am Kader vum Mietschutz auszebauen an méi Méiglechkeeten ze ginn, fir dass och d'Locatairen hei am Land an deem Moment wou hir Rechter géifen a Fro gestallt ginn par rapport zu alles wat gesetzlech oder reglementarsch fixéiert ginn, wann déi géifen a Fro gestallt ginn, fir dass se och kënnen sech dogéint wieren. Den nächste Punkt, dat ass d'Reform vun der Subvention de loyer. Mir hu jo op der enger Säit begréisst, dass eng Regierung den de Krees vun de Bénéficiairen erweidert huet. Mir hu guer net begréisst, an dat ass och eppes, wat mer eigentlech zënter 2015 gefuerdert hunn, dass déi Subventioun, d'Subvention de loyer, adaptéiert gëtt, no uewen adaptéiert ginn. An do ginn et dräi wesentlech Punkten. Dat éischt, dat ass éischtens emol d'Adaptatioun no uewe vum Montant u sech, well jo insgesamt d'Locatiounen an d'Lut gaange sinn. Et schéngt mer kloer, dass dat iergendwann de Fall muss sinn. Dat ass elo de Fall. Dat Zweet ass, dass een och de De Referenzloyer, dee verlaangt ass par rapport zu der Subventioun, dass och dee muss adaptéiert ginn, vue dass do d'Loyeren insgesamt an d'Lut ginn, an dass een och en drëtt Element do mat abaut, nämlech déi regional, geographesch Ënnerscheeder, well wat vläicht vill bréngt um Niveau vun enger Subvention de loyer, ech soen elo emol, erëm eng Kéier an iergendengem, an enger Lokalitéit, déi wäit vun der Stad Lëtzebuerg ass. Dat dréit sech natierlech an de Géigendeel ëm, wann een d'Stad Lëtzebuerg beispillsweis hëlt. Da kommen nach dozou, dass mer als OGBL, an Dir wësst, dass mer ganz dohannert stinn, dass d'Klimaziler erreecht ginn. Dofir si mer jo och zënter Joren, d'ailleurs, dat ass jo näischt, dass dat eng nei Erfindung ass, mee zënter Joren dofir, dass renovéiert gëtt, dass moderniséiert gëtt am Sënn vun Energieeffizienz, mee och wat d'Baumaterialien ubelaangt a wat eeben doduerch d'Liewensqualitéit ubelaangt, An do ass et och esou, dass et natierlech wichtig ass, dass opgepasst gëtt, dass Renovatiounen, déi an deem Sënn passéieren, sech net an d'Loyeren a nidderschloen. A wann och se sech nidderschloen, si mer der Meenung, dass egal wéi och do misst eng Allocatioun geschafe ginn, agefouert ginn, eng Allocation, nenne mer se Loyer Énergie, e Klimawohngeld, wéi déi Däitsch dat, wéi déi Däitsch dat nennen. Och dat ass e Punkt, dee fir eis wichtig ass. Dann hat ech virdu gesot, et ass eigentlech skandaléis, dass Lëtzebuerg, ech ginn dann op d'Chiffer vun OECD, 1,6 Prozent Sozialwunnengen, an wann ech soen 18, iwwer 18 Prozent sinn dem Aarmutsrisiko ausgesat. Dofir gëtt et jo bei, vun eiser Säit aus, d'Fuerderung, dass d'Sozialwunnengen eigentlech missten op engem Taux vu mindestens 15 Prozent eropgoen, an do si mer wäit ewech. An dofir plädéiere mer dofir, dass Déi Gelder, déi een op där enger Säit era ka kréien, andeem een zum Beispill, an ech kommen op d'Fissel nach eng Kéier zeréck, kéint erakommen, datt do géif ordentlech besteiert ginn, an och aner Saachen, wéi firwat soll just eng privat Hand kënne Prêtë maache fir Immobilien? Lëtzebuerg huet, an am Kader vum Semestre européen ass et erëm eng Kéier kloer ginn, nach vill grouss Spillraim, och kënnen sech Geld léinen ze goen an domat och leeschten ze kënnen, fir an de soziale Wunnengsbau massiv hei zu Lëtzebuerg ze investéieren a wäit, wäit iwwert deem, wat mer, wat mer am Moment, wat mer am Moment hunn. Dorënner fält dann och d'Méiglechkeet ënner anerem vum Fonds de compensation, da si mer bei de Pensiounen, fir do eng Hand och nach mat, mat, mat unzeleeën. Voilà, dat sinn eis Haaptpunkte vu Revendicatiounen. A wéi gesot, wat déi Fissen ubelaangt, do ass den OGBL der Meenung, datt déi De facto misste, wat den Immobiliëberäich hei zu Lëtzebuerg ginn, do sollen einfach, muss ee kënnen vun der Politik verlaangen, datt deen do System, dat do en Instrument muss zerschloe ginn, aus deem ganz einfache Grond, a riseg Steierongerechtegkeet an zweetens e risege, kann een soen, scho bal en Turbomotor fir d'Spekulatioun hei am Land, an dat muss einfach ofgestoppt ginn, domat muss Et muss Schluss sinn. Mir kéinten elo soen, et ass méi wichteg, datt d'allgemeng Interessen hei am Wunnengsbau a fir d'Wunne vun all de Bierger hei am Land respektéiert gëtt, wéi, ech soen elo emol, d'Noutwennegkeet vun De Roten Teufel vum Betzenberg, dem FC, éischten FC Kaiserslautern, datt deen aus der drëtter Liga erëm an d'Bundesliga kënnt. Iergendwou muss d'Politik decidéieren, wat méi wichteg hei am Land hei am Land ass. Voilà, esou vill, ech mengen, ech hunn näischt vergiess zu dem zu Där fannt am Dossier d'ailleurs och nach Statistiken, wou mer probéiert hunn kloer ze maachen, wéi laang mëttlerweil en eenzelne Ménage an enger bestëmmtener Situatioun, ob dat Mindestloun ass, ob dat Salaire moyen ass, eigentlech wéi laang muss e Prêt finanzéieren, vivill Joer fir sech iwwerhaapt nach eng Wunneng kënnen ze leeschten. Och dat sinn zum Deel erschreckend Zuelen. Wéi gesot, ech konnt elo net op all Punkt do agoen. Ech géing dann awer nach gäre puer Wieder op de Semestre européen eran. Där wësst, dass d'Recommandatiounen elo A fir Lëtzebuerg an dem Conseil vun der Europäescher Unioun sollen diskutéiert ginn a festgehale ginn. A mir hunn dann déi Saache gekuckt, déi d'Kommissioun do mat op de Wee ginn huet. An ech wëll da ganz kuerz do drop agoen. Een Deel dovun, dat ass, dass de Logement, l'offre de logement, notamment en augmentant les incitations et en levant les obstacles à la construction, dra steen, ech hunn elo virdu gesot, wann et just dat ass, dann ass dat puren, pure Quatsch, dat wäert nämlech un der Spekulatioun an un der Präisentwécklung iwwerhaapt näischt maachen an dofir, ech hunn all Kritike schonn zu deem doe Punkt gesot, ass awer eng vun de Recommandatiounen vun der, vun der Kommissioun vun der Europäescher Unioun. An da gëtt et déi, an do wëll ech dann och drop agoen, wou, hei ech soen elo mol einfach, d'Lobbyisten vun de privaten Zousazversécherungen an iwwerhaapt de Versécherungen, Pensiounsversécherungen an esou weider, déi politesch Lobbyisten hu mer erëm eng Kéier zougeschloen, andeem se menge mer missten d'Viabilité à long terme du système de pension misste mer amélioréieren, y compris en limitant davantage les départs à la retraite anticipée. Ech wëll hei nach eng Kéier ganz, ganz kloer soen, dass et näischt méi Wichteges gëtt, wa mer vu Versécherunge schwätzen, wéi staark öffentlech sozial Versécherungen. Et ass absurd, An der Lutte géint d'Pauvretéit, an der Lutte géint d'sozial Inegalitéiten, an eis Regierung gëtt dat jo vir, an och aner Regierungen an Europa d'ailleurs, ass et absurd, weider esou Ugrëffer op eis Pensiounsversécherungen, Krankeversécherungen, wat och ëmmer, iwwerhaapt nach ze akzeptéieren, zouzeloossen. Mäi Message ganz kloer un d'Regierung, Gitt an de Conseil a sot, dass Der dat doen definitiv refuséiert als Recommandatioun. Der wëllt guer näischt méi dovun héieren. Dat ass de Message, deen haut den OGBL un d'Regierung gëtt. Mär wëllen eng Pensiounsversécherung, déi jiddwerengem, deen, dee säi Liewe laang geschafft huet, e gutt Liewen erméiglecht, an zwar als Remplacement zu sengem Salaire, deen e verdingt huet, Remplacement, wat eebe vun enger Héicht muss sinn, déi akzeptabel ass, An et brauch, ech brauch hei guer net ze soen, dass et och jo eis öffentlech Sozialversécherung, d'Pensionsversécherung ënner anerem dat effikasst Mëttel ass fir géint den Aarmut an engem Land, an dësem Fall wär et, wär et d'Altersaarmut. Well all aner Saache gëtt gesellschaftlech nach vill, vill méi deier, zumools dann, wann een erëm eng Kéier mierkt, dass mer hei a laangfristege Projektione sinn. Ech wëll just drun erënneren, Dass d'Diskussioun, ob d'Cotisatiounen missten an d'Lut goen, hei am Land beschtefalls, no allen Donnéeën, déi mer hunn, an Analysen, déi gemat ginn, héchstens am Joer 2035 de Fall wär. Dat ass nach eng ganz, ganz laang Zäit. Wann een dann nach gläichzäiteg weess, dass an Vergaangenheet de facto all Analys falsch war an der Projektioun a meeschtens an eng Richtung, da soll een elo keng opféieren, da soll een doudsécher keng opféieren. An dat ëmsou méi, dass mir eng grouss Marge hunn, well wann et nämlech dann esou wäit ass, dann hu mir eng grouss Marge bei eise Cotisatiounen, wou mir jo wäit, wäit hannert dem Ausland a ganz Europa rondrë hannendru sinn, dann hu mer nach genuch Marge um Niveau vun de Cotisatioun an dee mengt, am Joer 2060 hätte mer e Problem, hunn ech och guer kee Problem, wa maer Patronat dohinner kënn a seet, da komm mir fänken elo schonn un d'Cotisatioun an d'Lut ze déngen, fir fir dass mer 2060 kee Problem hunn. Esou einfach ass dat. Niewent alle Froen, déi sech an deem Kontext an deem Kontext stellen, maer si ganz kloer fir bestëmmte Moderniséierungen. op um Niveau vun de vun de Pensiounen. Ënner anerem, ënner anerem, dass mer der Meenung sinn, dass net nëmmen déi Periode viru 27 Joer, dat heescht déi Periode wou d'Leit an den Héichschoulen sinn, op den Unien an esou weider sollen als Versécherungsperioden, Zäiten ugerechent ginn, well haut, an dat gëtt jo ëmmer méi verlaangt vun alle Säiten, dass ee sech och dono nach qualifizéiert, dass och dono Leit nach solle Chance hu Bildungen, Ausbildungen ze maachen, déi se vläicht virdru, well se scho schaffe gaange sinn, net gemat hunn, an dass also dat och soll ausgedeent ginn op aner Liewensalteren, dass wann een a méi länger Ausbildunge geet, dass schlussendlech dat och kann als Period zougerechent ginn. Déi Geschicht, dass de Départ à la retraite anticipée, solle limitéiert ginn a wou gläichzäiteg gesot gëtt, well mer hei ze vill Incitatiounen hätten, fir net méi schaffen ze goen. An da si mer bei der Pensioun. An dat, wat ech dovun halen, hunn ech schonn gesot, gëtt vun eis ganz, ganz kloer refuséiert, well de Contraire muss gemat ginn. Ech erënneren d'Regierung drun, 2014 huet mat eis, mam OGBL an och aner Gewerkschaften ausgemat, datt misst e Recht op Temps partiel a Retraite partielle agefouert ginn. Bis haut Läit dat dann net, ass dat dann net, dann net an, an d'Liewe geruff ginn, a mir insistéieren do drop, dass eben och Leit nei Rechter kréien um Enn vun hirem Liewensalter, déi se gegebenfalls och motivéiert, dann an eng sënnvoller Aart a Weis nach weider schaffen ze goen. An da wëll ech soen, vu villen, déi am Chôma, laangen, am, am Chômage de longue durée sinn, deen ass jo virun allem bei den héijen Alterskategorien, aktiven Alterskategorien, ugesidelt. An do ass et esou, wann een all déi mol erausrechent, déi effektiv ënnert eng Incapacité, unerkannten Incapacité de travail falen oder ënnert de Statut vum Handicapé, dann ass dat iwwerhaapt net méi, eigentlich an där Form, Dramatesch, dass se op alle Fall net an deem Sënn, dass et iwwerhaapt akzeptabel ass, dass ee seet, et sinn d'Incitae, sief dat d'Chômagegeld oder d'Pensioun, déi d'Leit dovun ofhalen, schaffen, schaffen ze goen. Et sinn vill méi aner Entwécklungen unzehuelen, dass mer an dem realen Alter, wou d'Leit an d'Pensioun ginn, par rapport zu dem, soen elo mol, dem Pensiounsalter vun de 65 Joer, dass dee Gap ëmmer méi kuerz gëtt duerch eebe genau ënner anerem d'Reform vun 2000, wat war et, 2017, wou eigentlech déi Generatioun, déi haut an d'Schoule ginn, och länger mussten an d'Schoule goen, wat jo och gutt ass, well dat gehéiert eeben zu der moderner Gesellschaft. Deenen hir Pensiounen, déi si jo verschlechtert ginn, wa se eng Kéier an deen Alter kommen. duerch déi eenzel Mechanismen. Den OGBL widderhëlt och nach eng Kéier, datt déi Verschlechterungen an där Reform erëm mussen zeréckgeholl ginn, wou iergend en Automatismus kënnt, en Automatismus, wann iergendwou bei de Recettë par rapport zu de Dépensen net méi duergeet, datt just eesäiteg Leeschtungen ofgebaut ginn. An dat muss erëm eraus, well d'Haaptdéngen ass d'Cotisatiounen a B a B Do hu mer jo och schonn dat méi wéi eng Kéier gesot, muss ginn et Méiglechkeete vun nach alternativen, zousätzleche Finanzéierungsquelle fir deen doe Problem ze léisen, sollt en sech dann eng Kéier eng Kéier stellen. Voilà, dat zu deem doe Sujet. Ech wëll an deem Kontext just nach eppes erënneren, Semestre européen, well do dann iwwert eppes net rieds geet, nämlech iwwert all d'sozial Indicateuren hei zu Lëtzebuerg, wou d'sozial Ongläichheet zouhëlt. Et ass verwonnerlech, dass do net eng Recommandatioun fir Lëtzebuerg kënnt. Ech wëll do just ee Punkt eraushuelen. Ech hat Äech gesot, wéi de Gini-Koeffizient sech verschlechtert an mir jo, an ech widerhuelen et all Kéiers, D'Regierung huet huet par rapport zu eis nach eppes ze erfëllen, nämlech dat, wat se och 2014 ofgemat huet, dass d'Prestations familiallen hei zu Lëtzebuerg sech net nëmme, wéi dat elo ugekënnegt, en fin de mandat vun der Regierung indexéiert ginn, mee dass se sech un déi allgemeng Akommesentwécklung, un déi adaptéiert ginn an doduerch en dynamescht Element kënnt, well dat ass deen eenzege Wee, fir dass eben et net dozou kënnt, dass permanent hei den siwten Taux de, den de Risque de pauvreté an d'Lut geet fir Lëtzebuerg, respektiv déi aner sozial Ongläichheeten sech weiderentwéckelen, wéi ech dat scho virdrun gesot hunn. Ech denken, ech hunn elo e bëssen den Tour vun de Saache gemaach. Ech sinn elo net op all Punkt agaange vum Semestre européen, mee just op déi, op déi wesentlech, wou ech d'Regierung also opruffen, do och eng Kéier Kloertext ze schwätzen, dass een der Lëtzebuerger Regierung net méi vun der Viabilité à long terme vun de Finances publiques zwar, respektiv vun den Sozialversécherungen, Pensionsversécherungen, soss wat, Fleeg och nach, d'Soinen an alles dobäi, dass mär es wierklech sat hunn, dass mer esou e Niveau vu Recommandatiounen kréien, wat weider näischt anescht ass wéi e politesche Lobbyismus vun de Kommerzanten, déi zu Bréissel virun der Dier vun de Politiker. stinn. Sou, ech hat gesot, nach zwou, dräi Saachen zu de Betriber, just ganz kuerz. Mir hunn haut de Moien zwou Décisioune missten huelen als Nationalvirstand. Dir wësst, eise Statuten no ass et de Nationalvirstand, deen an deem Moment, wou sech géif e Streik oder iwwerhaupt e méigleche Streik ukënnegen, muss den Nationalvirstand un sech säi gringt, säi definitiivt gringt Liicht ginn. Dat sinn eis Statuten. An do ass et esou, dass, vue dass d'Nationalkierch dann elo net méi wäert zesummekomme bis Ufank, jo, bis an zu der Rentrée sociale am, am Hierscht, hu mer fir zwee Betriber do gring Liicht ginn. Dat ass ënner anerem De LISER, den ex-SEPS Instat, wou mer virun allem, wann Der do Froen hutt, da stellt der dem Frédéric se, wou et drëms geet, datt mer zënter laangerem do an enger konfliktorescher Diskussioun sinn, virun allem am Zesummenhang mat de Léin, mee awer net nëmmen, mat de Léin. Mir sinn op der Conciliatioun, do war den 30 Mee eng éischt Reunioun an do ass et eben esou, datt mer keng Eenegung, stëmmt dat net? Den 30 Mee d'lescht Joer. D'lescht Joer, jo, jo, okay, dat hat ech mer net notéiert. Den 30 Mee d'lescht Joer déi éischt Reunioun war an et esou ass, datt, wann do sollt keng Eenegung kommen, mer haut den Feu vert ginn hunn, fir dass kéint do net nëmmen d'Urofstëmmung stattfannen, mee dee Moment, wou dann de Quorum vun de 75 Prozent erreecht wär, dass dann dat géif an eng Streikbeweegung eragoen. Dann hu mer da am selwechte Sënn eng onsécher Situatioun bei der Arcelor, wou och d'Kollektivvertragsverhandlunge ganz ganz komplizéiert sinn a wou mer och op der Conciliatioun sinn a wou mer dann en entente sinn, wat passéiert. Natierlech ëmmer am Optimismus, dass da en Accord stattfënnt. Mee bon, mir mussen natierlech och un eng aner Eventualitéit denken an dat hu mer dann och haut de Moie gemaach. Voilà, dat ass dat Wesentlecht, wat mer haut de Moien diskutéiert ginn. Dat anert waren Interna an ech sinn elo Äre Froen oppe fir Är Froen. Gutt, wann da keng weider Froe sinn, da soen ech Iech villmools Merci fir d'Gedold a fir Äert Kommen.